Awe nos ta kuminsá aki na Washenbaai kaminda di un fòrti bieu ti un kaminda di tera ku ta konektá Washenbaai ku Bokasamee. Anto nos lo bai wak.

Si bo subi e seru parti wèst di boka Samé, bo ta bin topa ariba un otro fòrti. Anto hopi biaha hende no sa ku akinan ta tin un fòrti, pero bo tin e fòrti famoso abou na boka Samé, pero ariba e seru tambe nan tin e Bovenfort ku tambe ta tin su kayonan. Anto Segun bo ta kana ariba, bo ta bini te na na rant bo pa bisa ki nan ta bo ta bin topa bo ku e kayon aki. Mas bai purba move anto m'a ripará ku mi tin dje tantu forsa ei, e no ta move pa nada. Mi ta ke ta pesei e taki te awe e hon bentá kinan un dje kayonnan ku ta ei fo'i antes ainda ta kinan bentá. Anto su kondishon Ta hopi zuiver, a ta den bon kondishon ainda. Si bo mira na aña dies ocho sero sero, mil ocho shen, fransesnan a subi aki na bo kasamin, nan a subi bai, despues nan a bai drenta siudat, nan a pasa Piscadera, despues drenta siudat, anto e Punto di entrada tabata aki na boka Samí, pero kiko ta e kos ku tur hende ke hasi? Nan ke yega na tera pa nan por bai siudat, pasobra ora bo kontrolá e siudat, e ora ei bo ta kontrolá e pais. Ke men ta sa kiko loke nan ta kere hasi. Pero un kos nos tin ku ban wak, pasobra nos historia ta bai konsentrá riba diesocho sero kuater, e añanan ku Atrobe bo ta mira e guera konstantemente entre franses ku ingles kontra e hulandesnan aki na Kòrsou. Anto e inglesnan a bini na dies ocho sero kuater, nan a drenta na Piskadera. Anto einan nos ta bai wak kiko nos por mira ku a sosodé na Piskadera, anto ban wak ki lès nos por siña

Despues nan bin piskadera. Anto piskaderanan e forti di piskadera kinan ku e algun kayon asta bai kuné. Anto a si un desaster. Bo, ora un kos asina a pasa, ta pa bo por si un lès di dje, anto bo ta bai drecha loke bi a pasá tabata malu. Esaki ta hustamente loke. Gobernador di e tempu ei ku yama Laufer a purba hasi na drechi fòrt, na drechi kinan. Esaki ta pa drecha loke tabata tañá na aña mil ocho shen ora e fransesnan a drenta. Na aña dies ocho sero kuater inglesnan a blòkia tur nos entradanan i nan a disidí di purba drenta via Piscadera. Aki nan na kaba di drecha fòrt i tòg na kaba di pone tur e kayonan komportá. cu tog e inglesnan bao di capitan John Bligh a drenta kinan. E contesta n'e pregunta kinan ta algo hopi triste pasobra tur cos tabata drecha, cañonnan tabata buta, pero no tatin bala. John Bligh a bini cu shei nubenta hende a ataca e forte kinan. Tuma e forte ki nan tambe esnan ku tabata aki nan a kore pa nan bida sin bala nan no por ni ataka e barkunan ku ta drenta. Konsekuentemente e inglesnan a tuma kòntròl di e parti aki i nan a drenta i subi. tera aki na Piscadera. Hesus a yega na un lugá ku yama Sesaria Filipi ku su disipelnan. Anto einan el a punta nan, Ken hende ta bisa ami ta? Mes ora e disipelnan a kontestá diferente nòmber figuranan hopi importante di pasado. Pero awor Hesus ta punta nan, Pero ken ami ta? pa abo. Ken abo ta bisa, ami ta. Anto esaki ta un momento di reflekshon, kaminda bo tin ku bai pensa pa bo mes, Ken Hesus ta pa mi? E ta un figura di pasado òf e ta un figura di presente? Hesus ke sa ken E ta pa mi, pa bo, awor akinan? Simon Pedro kontestá, Abo ta e Kristu, òf e Mesías, e Yu di Dios bibu. Riba esaki Hesus a bis'é, Pero Simon Pedro, e kos aki nan, e úniko manera ku bo por a kontestá e kos aki ta pasobra mi Tata ku ta den shelu a revelá esaki na bo. Esaki ta e klave, rumannan, pa nos por tin e munishon den nos fòrti, pa nos por tin e abilidat pa nos por bringa. e bida spiritual aki, nos mester tin e komunikashon ei kaminda Dios ta revelá na nos diariamente ken Kristu ta. Si bo no tin esaki, bo ta beta manera fòrt piskadera tabata, masha bunita di pafó, pero no tin bala di paden pa pringa i pa enfrentá e enemigu. Mi ke pa bo mira kon importante e kontesta ku Pedro a duna aki ta. Pasobra tras di e kontesta, tras di su definishon di ken Kristu ta, Hesus a duna un promesa ke ta bisa algu di e iglesia a base di e komunikashon akí, a base di e revelashon akí. E ta bisa ke ta bai traha su iglesia i forsanan di morto lo no triunfá riba dje. Ke men e ta mustra ku esaki ta e munishon. ku e kurpa di Kristu mester pa nan por biba den e mundu akinan i pa nan por enfrentá e enemigu diariamente. Sin e konsepto, sin e relashon aki, bo no tin nada. Na tòp di e sero bo ta bin topa loke a sobra di e struktura di Fort Waakzaamheid i a konstruí e fòrti ki na aña diesocho sero tres Pa evitá loke a pasa na mil ocho shen, ora e fransesnan a drenta na Boca Samí. Pero dje seibanda, riba Seri Dòmi a konstruí alabes un otro fòrti, Fort Wreker, ku tabata sirbi komo respaldo pa Fort Waakzaamheid, i asin'ei e defensa bira algu muchu mas fuerte. Konstantemente Fort Waakzaamheid su kayonan tabata dirigí riba Roodeweg pa prevení ku e enemigu por haña akseso liber na e siudat. Pero una bes e inglesnan a subi na Piscadera, nan a mobilisá rápidamente den direkshon di Fort Waakzaamheid di mesora nan a tuma kòntròl di e fòrti. Nan a skaf e kayonnan i pone nan den direkshon di punda i a kuminsá un atake feros ku kayon riba otra banda. Hendenan a hui bai. Un bala di kayon a asta alkansá Fortkerk i te awe por mira e bala di kayon ei pegá den e muraya einan. Basílika di Santa Ana. a sufri basta daño na man di e kayonan di Fort Waakzaamheid, pero Pedro Luis Brion i su famia a duna sumanan supstansial pa drecha loke balanan di kayon a destruí. Un otro iglesia, un iglesia luterano sita tin un final tristu. Situá na skina di Bredestraat i Brionplein, el a haña un impakto di un bali kandela i e bala ki a kima Henter edifisio i nunka mas nan a kongregá einan i nunka mas no a rekonstruí e iglesia ei. Tres kos krusial a sosodé. Inglesnan a blòkia haf di Santa Ana, niun barku no por a drenta, niun barku no por a sali. Comercio tabata completamente plat. Di dos cos, nos ta mira cu otra banda tur hende a bay fe otra banda. Ta tin bali cayon tur camina den e cayanan pasobra bali cayon a skeru e binti sinku dianan ey riba otra banda. E di tres cos, riba tur esaki, e inglesnan a bay rondschottigad, destrui tur fuente di awa y tur magazina di provision. Keme nos por bisa reynan cu Corsou tabata den un situacion hopi skur Situashon tabata hopi prekario. Algu a kuminsá sosodé. Pasobra den e kartanan ku nos por lesa ku John Blyth tabata skibi su superiornan, bo ta mira un kambio, un kaminda. Den e karta di bintidos di februari e ta bisa, It was impossible to foresee the opposition that we have met. Ke men, a bini un kontratiempo ku nan no a antisipá. Den un otro carta cu nos ta lesa di e mesun Capitan John Bligh aki, binti seis di februari, e ta skibi, No probability that the island would surrender by the first of March. Keme e ta mira un determinacion, un siguransa den e pueblo di Curaçao cu nan no ta bay entrega na su demandanan. Despues bo ta sigui lesa ke ta bisa, and destroying the granaries. and cutting off the enemy's supplies, we have had the misfortune, tende palabra ei, nos a haña e misfortune to lose a few men by sharpshooters, ke men ta tin algun scherpschutter den e banda ku a stroba nan progreso. Awo esaki nos tin ku ban eksplorá ta wak-ta kiko a sosodé, ta ken e hendenan aki ta ku a bini i dunele un resistensia asina fuerte. Na altura di Groot Kwartier, Nan a bin topa un peloton di soldá i tambe hendenan komun ku tabata bringa pa e kousa. Manuel Carlos Piar, pa promé i úniko bia el a bringa n'e momentu i na Grootkuartier, el a bringa pa Kòrsou, derotá e inglesnan ku nan a kore limpi bai Free Jay. E di dos incidente cu nos ta lesa tambe ta, esaki ta nan ta yama e bataya na den. Caminda nos ta lesa algun Frances cu tabata riba e isla tambe a yuda pa bringa contra e inglesnan. Pero e historiador Brada ta pone un detaye interesante acerca, ta bisa. Ku den e mesun tempu ku Piar a bringa, Brion, Pedro Luis Brion, esun ku nos tur konos'é komo Héroe Nacional, e tambe a bringa enfrentá e inglesnan, derotá e inglesnan, nan a kapturá òfisir i sòldá di nan, inglesnan a bati retiro mes ora kore limpi bai. Esaki ta e oposishon ku John Blay no a mira bini, dos Héroe Nacional, Manuel Carlos Piar

Ora tur kos ta skur, ora e isla tabata den krisis, dos hende, natural no ta nan dos so, pero nos remarkabel ta ku nan dos a lucha i nan tur dos ta tin viktoria den nan lucha kontra e inglesnan. Nan a vense e inglesnan i bo ta lesa ku despues di e resistensia aki derepente John Bligh a disidí di mesun kos ku el a bini, el a disidí di mesun kos e ta bai tambe. Ta bien, den e momentu di krísis dos hende a disidí bisa, no, nos no ta laga e enemigu vense. Den momentu di krísis nos tambe tin ku lanta para. Pasobra kisas bo ta bisa, amo e ekonomia ta malu, kiko ta bai malu, tur kos ta bai malu. Pero kòrda kiko e dos hendenan akí a hasi. Den e momentu skur aki, nan a bisa nos no ta laga e enemigu derotá nos. Nan a lanta kontra e enemigu, nan a vense e enemigu. Kristu Hesus hasi mesun kos. E tabata den un momentu di krísis ora el a tin ku enfrentá e krus, pero el a bisa, Mi no ta entregá. El a keda perseverá, el a muri na e krus, pero promé ki el a muri el a bisa, Ta. kumplí. Einan e viktoria riba morto ta seá. Einan nos viktoria tambe ta seá. Anto e ta yama nos pa nos tambe sa ku den kualke momentu di krísis nos por yama na su nòmber. I nos mester sa tambe, manera Pablo ta bisa, ku nos ta mas ku viktorioso òf mas ku vensedor. Dikon? Pasobra nos ta para den e viktoria ku ya kaba, Hesus a gana pa nos na e krus. Tremende cos akinan. Y pesey como nos ta para den su victoria, nos na nos turno por ta mas cu vencedor pasobra e victoria t'ey caba, e bataya ta gana caba.